Na wohwɛ wo nneyɛeɛ mu yie. Saa nipa a ɔbaa a ɛnam ne so a saa video bi baa air no a ateɛ te sɛ wiase baabi a obiara ka ho asɛm no, saa ɔbaa no, ɔsɛ ɔsrɛ bɔnefakyɛ paa yie paa wɔ Awurade nkyɛn. Ɛfiri sɛ adeɛ no a wayɛ no ɛhu paa. Awurade na ɔbu nnipa atɛn. Onipa ntumi mbu nnipa atɛn. Mete ha yi, ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ afutuo na mede ma wo na mentumi mmu wo atɛn. Na adeɛ no a ɛkɔɔ so no ɛhu paa yie. Seesei obiara ɛka sɛ baabi biara a papa no abrabɔ ɛkɔduuiɛ no ɛmfata obi a Awurade bɛtumi agye no. Na ne nyinaa no. Me mentumi nka sɛ Awurade bɛgye no anaa ɔnngye no, ne nyinaa wɔ Awurade nkyɛn. Na na mepɛ sɛ yɛhwɛ, da bi mehwɛ papa no video bi, me me ho dwirii me. Wohwɛ nnipa mpempem a ɔgyina wɔn anim a, na ɛyɛ hu papaapa. Na Bible ka asɛm bi wɔ Daniel chapter 12 verse 3. Mepɛ sɛ yɛkɔhwɛ adeɛ bi wɔ hɔ ansa na yɛaba yɛ topic no so. Na atiefoɔ a wɔtie me, deɛ Awurade de ato m'akoma so ne sɛ, Ɛwɔ sɛ me ne mo tumi bɔ mpaeɛ kakra ɛnnɛ ansa na yɛafiri ha. Enti yɛ aso na tie, na yɛn nyinaa nkɔ Bible mu no na yɛnhwɛ deɛ Awurade Nyankopɔn wɔ de ma yɛ ɛnnɛ uh, anwummerɛ yi. Wabia akan ma yɛ. Daniel chapter 12 verse 3. Odifo Daniel nwoma eti du mmienu yi mu mmiɛnsa. Aha. Na m'adwemma no bɛhyerɛn. Ɔse deɛ bɛyi na mmadwemma no bɛyɛ deɛ bɛyi wɔn bɛhyerɛn yɛnkɔ sɛdeɛ ewiem hyerɛn. Na wɔn adane nnipa bebree kɔ tenenee mu no bɛyɛ sɛ nsoroma daapem. Ɛbɛyɛ sɛ nsoroma deɛ bɛyi daapem. Sɛ wotie yɛ papa a wafiri mu yi abakwasɛm a, nipa a papa yi Awurade nam ne so, mentumi nka sɛ ofiri bonsam anaa ofiri Nyame but. Bere no a na ogyina n'anammɔn so na ɔka Nyankopɔn asɛm no, migye di yiye sɛ obi tiee n'asɛm sakyeraa n'adwene a ɛnnɛ ɔyɛ Nyankopɔn dea. Enti te aseɛ sɛ deɛ akɔ so biara no, onipa biara nni asase so a ɔbɛtumi abu papa yi atɛn. Sɛ woyɛ sɔfo, sɛ woyɛ hwan, wotumi bu papa no atɛn. Nyankopɔn na ɔnim deɛ akɔ soɔ no, atemmuo a ɛwom anaa nokorɛ a ɛwom. Enti maame ne papa bi a wotie me, me metumi mbu atɛn, saa ara na wo nso wotumi mbu me atɛn. Ɛnsɛ deɛ meyɛ mmua me atɛn, na mmom ɛyɛ atɛn yie na wɔ sɛ wode ma me, na ɛnyɛ atɛmmuo. Ɛfiri sɛ deɛ na asi nnipa bebree ka wei kyerɛ no adwene sɛ deɛ akɔ ne brabɔ akɔdu no deɛ wei kyerɛ sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn dea. Obiara ntumi nka ho asɛm, Nyame no ara na ɔnim deɛ akɔ so no.

Nanso ɔbɔfo panin Michael. Na ɔbɔfoɔ panin Michael. Ɛne ɔbonsam dii apereapereɛ. Ɛne ɔbonsam dii apereapereɛ wɔ he? Ɛne akasakasa wɔ Moses amu. Ɛne akasakasa wɔ deɛ bɛn? Mose amu. Moses amu no nipadua no a ɔwuiɛ no a ɛnɛ nipa wu a yɛfrɛ no body no. Bible se na ɔbɔfoɔ a Nyame de tumi kɛseɛ bi ama no a baabi biara ayɛ den no ɔno na ɔkɔ no ne ɔbonsam di asie wɔ Moses awuo a ɔwuiɛ no amu no ho, ɛfiri sɛ nnipa nyinaa bɛka sɛ aberɛ a Awurade Nyankopɔn frɛ Moses no, Moses yɛ asɔɔden tia Nyame nti na ɔkuu no. Enti ɔbonsam nso gyinaa saa asɛm no so wɔ berɛ a na wawuo no sɛ ɔbonsam ɛ, ɛ, ɛ, Moses yɛ ne dea. Na Bible se Moses wuo no mu no, Nyame bɔfoɔ baa hɔ na ɔbonsam bɔfoɔ nso baaɛ, ɛfiri sɛ Ɛnam sɛ yei, Bible no ma yɛhu sɛ ɔyɛɛ asɔn de tia Nyame nti, ɛna Nyame kuu no nti akɔyɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɔbonsam dea. Na ɛhɔ no ɔbɔfoɔ Michael ka asɛm bi, yɛnhwɛ. Ɔse, Ae. Wansi ne bo sɛ ɔbɛkasa, ɔbɛka asɛmbɔne bi abu no atɛn. Wansi ne bo sɛ ɔbɛka asɛmbɔne bi ayɛ deɛ bɛn? Abu no atɛn. Nti ɔntumi mmu nnipa atɛn. Ɔbɔfoɔ Michael no koraa no a ɔrebɛko agye no no, ɔntumi mmu no atɛn. Ontumi mmu Ɔbonsam atɛn. Na mmom ɔkaa sɛ. Na mmom ɔkaa sɛ. Awurade nka w'anim. Awurade nka w'anim. Na weinom deɛ. Na weinom deɛ. Ɔka deɛ wɔnnim no, ɔnim no ho nsɛm. Hallelujah! Amen. Deɛ meka nkɔ akɔsi ne sɛ, adeɛ no asi no, ɛyɛ w'adwene na wokyerɛ, but atemmuo no wɔ Awurade nkyɛn. Wobɛtumi akyerɛ w'adwene, nanso saa papa yi ɛbɛtumi ayɛ Nyankopɔn deɛ, me menim, wo nso wonim. Ɛfiri sɛ sɛ Nyankopɔn gyee Moses amu no wɔ berɛ a wawuo na n'abɔfoɔ ne ɔbonsam bɔfoɔ dii ako ma nkonimdie baeɛ maa Moses ɛmaa Onyankopɔn deɛ a, wei, ɔse, na nnipa a wɔatwe nnipa bebree ba Kristo mu no, na ɔno no judgement no anaasɛ ɔno atemmuo no anaasɛ ɔno no akyɛdeɛ no Awurade de bɛdom no daakye wɔ ahennie no mu no ɛhyerɛn ɛkɔsi daa. Wohwɛ papa yi abɛkwasɛm nso so wɔ aberɛ a na ɔgyina anammɔn so a nnipa nnipa mpempem na woatwe wo mma ma Awurade. Meka wei na menka nkyerɛ wo sɛ baabi a woadu yi gyae na san kɔyɛ bɔne. Ɛyɛ daabi. Hallelujah. Ɛyɛ adwene bi na mede to wo tirim ama wahu sɛ obie no obetumi agyagye obi. Baabi a nipa no abrabɔ akɔ akɔdu no, sɛ wohwɛ Lazarus ne ɔdefoɔ no a, Bible no antumi anka sɛ ɔhyɛ aseɛ yie na ɔkɔ wie bɔne. Na ɔse na ohiani bi tena ase. Hallelujah! Nipa no soso no yɛwo no a ɛkɔduru baabi ansa na ohia no ahyɛ ase ayɛ deɛ bɛn ayɛ adwuma. Bible no anka ne maame, Bible no anka ne papa sɛ na ɔyɛ ohiani anaa ɔyɛ adefoɔ, na mmom ɔno nko ara ho asɛm na Bible no kaeɛ. Na te aseɛ sɛ baabi a ɛkɔduruiɛ no, na deɛ ɔbɛdi mpo na ayɛ deɛ bɛn na ayɛ den. Papa yi interview bi a me tie yɛ na ayɛ hu papaapa ɔsi du baabi na wɔn nkyiri mpo a ɔde bɛ didi abira nipa nipa ɔtumi kɔ aburokye ɛyi cars baako baako 28 dako na one day ɔpɛ wɔn nkyiri adidi na ɔnya bie maame atemuo wɔ awurade nkyɛn ɛnhwɛ deɛ asi no ɛmmoa na tɛn ɛyɛ afutuo bi na mpɛsɛm de ma atiefoɔ sɛ yɛ a yɛnsusu nka Na atemmuo no wɔ Awurade nkyɛn. Ɔno na ɔbu atɛn. Megyina ha yi, mentumi mmu wo atɛn, saa ara na wo nso wontumi mmu me atɛn. Na mmom deɛ meretu wo fo ama woahu ne sɛ, sɛ obi yɛ Nyankopɔn sɔfoɔ a, ɛpɔn deɛ ɛbɛsi wɔ n'abrabɔ mu nyina ara no, nsɛm bi wɔ hɔ a, hwɛ yie na woanka ho asɛm, na Awurade amma bɔne bi amfa so anyɛ deɛ bɛn amma wo nkyɛn. Hallelujah. Afei yɛnkɔ ɛnnɛ asɛm no so. Exodus chapter 19 verse 3 to 9 no, yɛnkɔhwɛ adeɛ bi. Yɛ ntɛm ma me. Mose nwoma ɛtɔ so mmienu eti du nkron yi mu mmiɛnsa. Na Mose firi Mose foro kɔɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na Moses foro kɔɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na Awurade firi bepɔ no so ɛfrɛ no sɛ. Na Awurade firi bepɔ no so ɛka kyerɛ no sɛ. Sɛ de ka kyerɛ Yakob fie. Sɛ sɛ ka kyerɛ Yakob fie nie. Na ka kyerɛ Israelfoɔ no nie. Mo ara mo ahunu deɛ. Mo ara mo ahunu deɛ yɛ deɛ bɛn. Meyɛ no Misrim. Deɛ meyɛ no Misrim no. Ɛne sɛdeɛ mɛsoa mo wɔ ɔkɔdeɛ ntaban soɔ. Ɛne sɛdeɛ mɛsoa mo wɔ ɔkɔdeɛ ntaban soɔ. Na mede mo aba me nkyɛn. Na mede mo aba me nkyɛn. Na afei. Na afei. Sɛ mobɛtie me nne. Sɛ mobɛtie me nne. Na moadi m'apam so a. Na moadi m'apam so a. Ɛnneɛ. Ɛnneɛ. Mobɛyɛ, mobɛyɛ me ahodeɛ. Mobɛyɛ me m'Awurade Nyankopɔn m'adeɛ. Afiri aman nyinaa mu. Afiri aman nyinaa mu. Ɔman Ghana, Asante Akyem man, ɛne wiase nyinaa. Baabi a ɔkɔ akɔdu biara wɔ abrabɔ no mu no, gya no bra Awurade nkyɛn. Tie deɛ asɔfoɔ a wɔnam Awurade anum asɛm so ka nokwaresɛm kyerɛ woɔ, na bra Awurade nkyɛn. Ɛwɔm sɛ nneɛma bebrebe na ɛkɔ so. Ɛnyɛ hwee no, yɛnhwɛ coronavirus deɛ ɛyɛ wiase. Maame, papa, biribi biara ni hɔ a bɛtumi aboa. Na matena ase dinn wɔn, ɛnna ma ma maka kyerɛ me ho sɛ, Seesei a yɛwɔ yi, deke, yɛka diifoɔ a na yɛ ɔmampanin Akufo Addo. Hallelujah. Amen. Ghana ha yɛwɔ nnɛ yi a wotie me a me so mekasa yi, yɛka diifoɔ a ɛyɛ ɔmampanin hwan a Akufo Addo. Ɛfiri sɛ, ɔno na wahu adeɛ no baabi a ɛkɔ wie. Ɛna waka sɛ yɛnyɛ sei, yɛnyɛ sei na ɛbɛyɛ deɛ bɛn? Ɛbɛboa yɛn. Adiifoɔ a wɔn se wɔn hu adeɛ duru akyire wɔ Ghana, hwan na atumi aka biribi ama n'aba mu ayɛ yie ɛwɔ yareɛ mu? Hallelujah! Nanso saa papa yi, obi te baabi retwabɔ no. Yɛnkɔ asɔre yi, obi adwene kyerɛ no sɛ wahɛ dɛ na ɔma yɛnyɛ deɛ bɛyi, ɛnkɔ asɔre. Na ɛnkɔ asɔre no nso nkyerɛ sɛ nyamesom ayɛ deɛ bɛyi, agu. Hallelujah! Seesei nipa bi te baabi reka sɛ ɔmbie na nkwadaa nyɛ deɛ bɛyi nkɔ sukuu. Wonwene wo ba no ho. Sɛ wodwen wo ba no ho a, nka wonka sɛ ɔnkɔ sukuu. Papa no baabi a wɔte no, ɛbɛtumi abɛ sɛ yadeɛ no bɛtwam anya no o. Ɛbɛtumi abɛ sɛ yadeɛ no bɛtwam anya ne mma anaa n'abusua. But wo wo yiedie nti, sɛ yadeɛ no nku nti na waka kyerɛ wo sɛ yɛ sei na bɛboa wo. Sɛdeɛ yɛntie Nyankopɔn asɛm na asɛm a Awurade nam n'adiyifoɔ so ne n'asɔfoɔ a wɔka nokorɛ wɔ asase yi so wɔ n'asɛm mu kyerɛ wo no a wo nso wontie no, saa ara na wontie ɔmampanin asɛm na wobɛkɔ nso na woakɔfa yadeɛ na yɛde aba yi abɛsa nkurɔfoɔ. Maame, baabi a woakɔ akɔdu abrabɔ mu biara, san w'akyi. Brɛ Awurade nkyɛn. Hallelujah! Bra Awurade nkyɛn. Ɛduru baabi na Israelfoɔ werɛ fi wɔn ho sɛ ɔno Nyankopɔn no a ɔyɛ nsɛnkyɛnne wɔ Misrim no a ɔgyee wɔn firii Farao nsam no, ɔno na ɔdi wɔn anim de wɔn yɛ aduaba yi ɛrekɔ no. Wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn redi nsɛmfɔn. Wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ bɔne a ɛnsɛ mfata. Hallelujah! Ne saa nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛhu sɛ Nyankopɔn a ɔkasa a ɛbɛ mu no, Ɔse Moses bra me nkyɛn na memfa nsɛm bi ma no fa kɔma Israelfoɔ na ɔmo ntie wo, na sɛ deɛ ɔbɛtie woɔ no ɔbɛnya nkwa ama ne kra. Ɔfrɛɛ Moses baa ne nkyɛn, aberɛ a Moses firi ne nkyɛn pɛɛ na ɔmo hyɛ ase sɛ ɔmo di nsɛmfo. Hallelujah. Amen. Ɛfɛn berɛ a yɛkaa sɛ meyɛ nkɔ asɔre no, sɔfo bi asɛm bi a ɔkaeɛ m'ani agye paa. Ɔse Nyankopɔn anyɛ adom ɛna ɔmanpanin anka sɛ ɛma obiara ɛnkɔ asɔre a ka nkurɔfoɔ ɔmbɛboro aba asɔre no ɛfiri sɛ ɛsɛ apɛtɛsi coronavirus ɛsuro apɛtɛsi sɛ coronavirus ɛsuro apɛtɛsi deɛ a ɛnneɛ sɛ meba asɔre na meboa sɔfoɔ ntumi nyɛdeɛ bɛyi ɛnka adɛn nti manhwɛ yi a mɛwu hallelujah o deɛ ɛhwɛ sɛ ɔmo bɛka sɛ sɛ ɛ ɛ ebi a hotel anaa nsa ɛbɛtumi abie no hwɛ nipa a ɔmo bɔ ose hwɛ nipa a ɔmo bɔ ose nsa a ɔbɛnum no o ɔbɔ ose ne wɔyi awurade asɛm ato nkyɛn. Maame ne papa a wɔtie me. Baabi a wɔakɔ akɔdu abirabɔ mu no, baabi a wɔayɛ bɔne no akɔ akɔdu no, baabi a wiase akɔ akɔdu no, deɛ wiase ɛrehwehwɛ ɛnyɛ asomdwoeɛ, ɛne sɛ wiase ɛne emu nnipa de wɔn adwen ɛbɛdi Awurade akyi. Ɛno na de asomdwoeɛ ɛbɛbrɛ nnipa kra. Hallelujah. To ase ne nkɔ. Ɔse, Me na asase nyinaa wɔ me. Me na asase nyinaa yɛ deɛ bɛn? Ɛwɔ me. Ɛwɔ me. Na mo deɛ. Na mo deɛ. Mobɛyɛ me asɔfoɔ aheman. Na mo mobɛyɛ deɛ bɛn? Sɛ mobɛtie aba me nkyɛn deɛ a, ɛna mobɛyɛ asɔfoɔ deɛ bɛn? Aheman. Aheman. Ɛne ɔman a kronkron. Ɛne ɔman a ɛyɛ kronkron. Yei ne nsɛm a. Wei ne nsɛm a. Ka kyerɛ Israelfoɔ. Hallelujah. Amen. Me meyɛ somafoɔ o. Me meyɛ somafoɔ. Sɛ woyɛ ɔhene wotie a ɛbɛboa wo. Woyɛ president wotie a ɛbɛboa wo. Woyɛ MP, woyɛ minister. Baabi biara a woakɔ akɔdu wɔ abrabɔ mu no, dwane bra Kristo nkyɛn. Na ɔno na wiase ɛyɛ ne dea. Deɛ ɔpɛ na ɔde wiase yɛ deɛ bɛn ɛyɛ. Obi wɔ hɔ a yɛka aka nyinaa ɔmfa ɔmfa Nyame asɛm nyɛ hwee. Fa asɛm wei to wo ho fo sɛ, sɛ yɛka kyerɛ sɛ Awurade bɛsɛe wiase a, gye tom na te aseɛ sɛ Awurade bɛtumi asɛe wiase. Hwɛ deɛ Corona Virus ayɛ wiase. Da kɔ nnipa mpempem awu ɛ a Corona Virus aku wɔn. Enti sɛ Awurade ka kyerɛ wo sɛ da kɔ ɔde bɛsɛe wiase a, enti ɔntumi nyɛ. Maame ne papa a wotie me. Israelfoɔ yɛ na wɔkɔ no, na wɔn wɔ Misrim na wɔn maa nsuo ɛda ne mogya. Ɛwɔ berɛ a na Israelfoɔ nso nom nsuo na ana ne mogya. Na wɔn wɔ Misrim ɛna wɔn maa mpɔnkyerɛni awura ɛfa kuro no nyinaa. Ɛwɔ berɛ a Israelfoɔ fie ebi awura hɔ. Na wɔn wɔ Misrim. Ná nwansena ba kurow no mu nyinaa, nanso ebi anka wɔn. Ná wɔwɔ Misraim, ɛnna abakan nyinaa wuwuiɛ wɔ berɛ a Israelfoɔ ebi anka wɔn. But ɛduru baabi no, na wɔn wura fi. Hallelujah. Anka ɛbɛyɛ a, nka ɔman Ghana, nka ɛwɔ sɛ yɛsɔ yɛn Nyankopɔn na yɛdi n'akyi no yie. Ɛfiri sɛ, wohwɛ nkuro nkuro a yareɛ yi adokoro wɔn no a, da kɔ nnipa mpempem na ɛwuo. Nso hwɛ Ghana. Hallelujah. menka sɛ nnipa a awuo ɛyɛ me dɛ anaasɛ nnipa a awuo m'ani agye anaasɛ nnipa a awuo ɛyɛ adeɛ a ɛsua na mmom deɛ mepɛ sɛ nnipa te aseɛ ne sɛ Nnipa a saa mmerɛ yi yadeɛ no de wɔn kɔ saa mmerɛ yi no, na fa toto nkurɔfoɔ kurom nneɛma a ɛsisi wɔ hɔ. Ɛkyerɛ sɛ Awurade dɔ yɛ yie. Hallelujah. Ɛkyerɛ sɛ Awurade dɔ yɛn. Enti nka ɛwɔ sɛ Ghana yɛsɛ Ghana ɛyɛ nyamesom deɛ bɛn? Ɛman. Nka ɛwɔ sɛ yɛhyɛ mu kena. Hallelujah. Ɛwɔ sɛ yɛhyɛ mu kena. na yɛyɛ deɛ bɛ yɛnsɔ Nyankopɔn no a yɛdi n'akyi no yie na yɛhu no sɛ deɛ ɛkɔ so no ɔno na ɔbɛtumi agye yɛn nanso hwɛ nneɛma a ɛkɔ adwaman gu so a ɛkɔ yɛsɛ onam a ɛnkyia wɔ bi ɛno anadwo bibi nti ɛbɔ 11 na mendaayɛ na kaa baabi a mekɔɔyɛ a kaa de me ɛkɔ fie no Mekɔfaa baabi wɔ Konongo ha yi a, atiefo a motie me yi, na na m'akoma atu. Enti na mebisa sɛ, social distancing a yɛka ho asɛm no, enti nipa te anaasɛ nipa nte yɛ? Mmaa fa mmarima ho, ɛna mmarima nso fa mmaa ho. Enti nipa no a wafam no ho no, enti wɔwɔ bia wobɛhu anaa? Na busa ho sɛ, ɛnyɛ fie bi mu na woteɛ? Nipa no a saa mmere ɔno no de yare no ho hua akɔhyɛ dan mu no, na wo nso apue kɔgye saa nsɛmfɔn wei no, nti enya bi, wonya bi na wode kɔ fie a, nti saa nipa no woayɛ no dɛn? Maame ne papa a wotie me, momma yareɛ yi a yɛka ho asɛm no, momfa no serious na mombɔ mo ho ban. Bammɔ kɛseɛ paa a ɛwom ɛne sɛ hwehwɛ Kristo akyiri kwan na bammɔ no nkɔ so nyɛ kɛseɛ wɔ so. Na bammɔ no nkɔso nyɛ kɛseɛ wɔ ɔman Ghana so. Na bammɔ no nkɔso nyɛ kɛseɛ wɔ Asante Akyem man so. Na bammɔ no nkɔso nyɛ kɛseɛ wɔ wo a wotie me so. Na Awurade nkonimdie a wahyɛ 2020 wɔ ne mma ho no, wo nso so Awurade ama aso wo so. Awurade a ɔtwa firi aboa ɔsono so na aboa ntatea so nya bidie no, ɔno ne Nyankopɔn a wiase nyinaa yɛ ne dea. So ɔka sɛ ɔbɛhyira awiase nnɛ? Ɔbɛhyira awiase nnɛ. Maame, na Awurade Nyankopɔn a ɔse na me wode me ho bata me he a, me na wiase yɛ me dea, deɛ mepɛ na mɛyɛ no, ɔbɛbɔ wo ho ban afiri saa deɛ ɛkɔ so yi mu. Toa so na yɛnkɔ. Ɔse, Aane. Na Moses ba bɛfrɛɛ ɔman no. Na Moses ba bɛfrɛɛ ɔman no. Enti na mekaa sɛ moakyira wo no. Bere a saa adeɛ wei Awurade de too m'akoma so no, ɛno na maba sɛ me ne wo mmienu yɛnkyɛ na yɛmfa ntu yɛn ho fo no. Na ɔde nsɛm a Awurade de hyɛɛ Na ɔde nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ no no de brɛɛ wɔn, ɛnna mede asɛm yi brɛ wo yi. Na ɔman no mu nyinaa Na ɔman mu no nyinaa buaa prɛko sɛ, buaa prɛko sɛ, Deɛ Awurade aka Deɛ Awurade aka no, yɛbɛyɛ. yɛbɛyɛ. Maame, enti deɛ Awurade reka yi nti wobɛyɛ anaa? Deɛ Ɔmampanin Akufo-Addo, Odiyifoɔ Akufo-Addo aka no nti wobɛyɛ anaa? Obi bɛka sɛ deɛ na sɔfo ka saa asɛm yi sɛ Akufo-Addo yɛ ɛ ɛ papa ɛ President Akufo-Addo yɛ odiifo yi. Adɛn nti Ghana ha yɛ diifo prɛko pɛ no na adɛn nti ɔno asɛm a ɔreka no ɛna odi so a yadeɛ wobɛbɔ wo ho ban afiri mu nti ɔyɛ diifoɔ. Hallelujah. Wɔhu baabi a yadeɛ no ɛde nkurɔfoɔ man bi a ɔman ntumi anhwɛ yie a ɛde ɔma kɔ akɔdu. Ɔman nhu ɛfiri sɛ ɔmo nyɛ diifoɔ. Hallelujah. But sɛ yɛ papa yi ahunu sɛ ɔkyena bi deɛ ɛbɛsi no ɛmfa papa mma nti ɛnyɛ sɛ nnɛ na kyena no ɛmmoa yɛn a ɔyɛ difoɔ. Difoɔ ne nipa a waka asɛm ɔkyena asɛm ma n'aba mu. Hallelujah. Ɛnti sɛ wo so wontie na sɛ wo so wobɛkɔ so akyiakyia obi a wobɛkɔ so anante sɛdeɛ wopɛ a ɛyɛ waa w'asɛm. Adeɛ baako a ɛwɔ mu no ne sɛ, ko tene kɔ w'anim o ko, na aboa pɔnkyenni a ɔno hyɛ ne bɔn mu sɛ ɔyɛ aduaba yi bɛte mfifire no. Ɛno na ɛha adwene, ɛfiri sɛ w'adamfo bi hyɛ ne dɛm, wo nua bi hyɛ ne dɛm, ɔyere bi hyɛ ne dɛm, wo kunu bi hyɛ ne dɛm, wo maame bi hyɛ ne dɛm, w'abusuani bi hyɛ ne dɛm, ofiefoɔ bi hyɛ ne dɛm, nanso wobɛpue akɔ akɔfa na wode abrɛ wɔn wɔ fie hɔ. Maame ne papa a wotie me. Ma w'ani mmra wo ho so. Baabi a woakɔ akɔdu bia, woagye w'ani akɔdu bia, ayɛ yie. Ayɛ yie. Coronavirus berɛ yi so nti yɛgye yɛn ani. Hallelujah. Baabi a meteɛ. Baa bi wɔ hɔ, o de ɛbɔ anadwo 12 a, o de kɔ na kɔhwɛ. Hallelujah. Amen. ɔmo nso so a ɔmo wɔ hɔ ɛfomfamfomfa ɔmo ho no ɛyɛ fie bi mu na ɔmo teɛ Sɛ woa wo fie mpo na wote a sɛ wode kɔku wɔ wokɔku wɔ yere ne wɔbusuafoɔ na mo nyina mo kɔ. Na so bi wɔ wɔ han dan. Obi nso abɛ han dan. Fie wura nso te ne baabi. Na ɔde ɔhaw wei akɔ saa fie hɔfoɔ nyina. Te sɛ akokɔ wu aba na wakɔ market sɛ wanum yɛ wo dɛ na wakɔ na nkokɔ na ɛfoɔ no wɔ hɔ na watɔ deɛ ɔyare de aba fie. Wobɛku mo mfie nkokɔ nyinaa. Maame ne papa wotie me. Na sɛ ɛtwam wie a wɔsɛ, a, nka mehuiɛ a, nso na ɛka akyi. Maame, mehuiɛ a nka ɛnni aduro biara. Bɔ wo ho ban. Dwane bra Awurade nkyɛn na banbɔ no nyɛ kɛseɛ wɔ wo so na Awurade nkonimdie nyɛ wo dea ɛfiri Coronavirus ho. Hallelujah. Toa so deɛ nkɔ, anaa si. Na Mose sane kɔkaa ɔman no asɛm. Na Mose sane kɔkaa ɔman no asɛm na wɔgye toom no wɔ Awurade nkyɛn. Nokwasɛm. Aha. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose se sɛ. Hwɛ. Hwɛ. Me deɛ. Me deɛ. Mereba wɔn nkyɛn mununkum mu. Me, mereba wo nkyɛn wɔ mununkum mu. Na sɛ me, na sɛ me ne wo kasa a. Na sɛ me ne wo kasa a. Ɔman no ate. Ɔman no ayɛ deɛ bɛn? Ate. Enti na meka kyerɛ wo no, asɛm a Awurade de ahyɛ m'ano, ahyɛ m'akoma mu, ɛna meda no adi de kyerɛ wo yi. Awurade tiri mu pɛ a ɔpɛ wɔ wo nkyɛn, Awurade tiri mu pɛ a ɔpɛ sɛ wohu no na meda no adi akyerɛ wo yi. Deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobɛyɛ aso na woatie no wɔ su pa mu na wode abɔ bra, wode ayɛ adwuma na fa mfasoɔ ayɛ deɛ bɛn abrɛ woɔ. Toa so na yɛnkɔ. Ɔse, Aha. Na sɛ me ne wo kasa a. Na sɛ me ne wo kasa a. Ɔman no ate. Ɔman no ayɛ deɛ bɛn. Wɔate. Yɛnkɔe. Na wo nso. Na wo nso so. Wɔagye wo adi akɔsi daa. Wɔagye wo adi ayɛ deɛ bɛn. Akɔsi daa. Aha. Na Mose.

Awurade frɛɛ Moses sɛ ɔmmra na ɔmfa Mmara Nsɛm Du no ma no no a ɔkɔeɛ no, na Israelfoɔ huu sɛ Moses a wakyɛ ɔno nso na di wɔn anim de wɔn yɛ adeaba yi ɛkɔ. Nti Moses mma bio. Nti afei na wɔn twa adwo pɛ biribi a ɛbɛtumi adi wɔn anim de wɔn ayɛ adeaba yi akɔ. Na abusa ho sɛ, sɛbi sɛbi sɛbi, ɛnyɛ gyimi na wɔgyimi a nipa no a ɔde wo kɔ no si twɛn me a, ɛhe na wokɔ? Ɛhe na wokɔ a wopɛ ntɛm? Baabi a wokɔ no wonim hɔ. Nipa no a ɔde wokɔ no sɛ twɛn. Wɔsi mepɛ ntɛm ayɛ deɛ bɛyi akɔ. Ɛna wɔn ka kyerɛ Aaron sɛ, onua panin no ɔmma bio, onua ketewa no ɔmma bio. Onua ketewa no ɔmma bio, wakyɛ. Nti ma yɛ nyame bi na ɔmfa yɛ nyɛ deɛ bɛyi nkɔ. Hallelujah. Afei, wɔn adane afiri Awurade nkyɛn koraa. Hwɛ nnɛ coronavirus ɛyɛ wiase. Hallelujah. Saa bere nipa bi atena gya hu sɛ ah yɛtu asɔre bɛyɛ bosome mmienu kɔ bosome mmiɛnsa ni no. Nti da bɛn na ɛbɛbie? Ɔhɛ ase adi nsɛmfo. Hallelujah. Sɛ nkadeɛ wei bɛbɔ ne ho na wasakyera afiri ne bɔne mu aba nyame mu no nyame agye na ɔbɔ ne ho ban no. Afei na wɔdi bɔne no akɛseɛ. Hallelujah. Amen. Yɛsi coronavirus aba afei na korɔ no apagya. Korɔ no. Hallelujah. Amen. Maame ne papa otie me. Mom yɛnhwɛ yie o. Mom yɛnhwɛ yie. Dwane bere Awurade nkyɛn. Hallelujah. Amen. Bɛɛ one week as a two weeks ni. mekɔ mekɔ m'asɔredan ho na mekɔɔ hɔ no na steps a yɛde foro kɔ yɛ asɔredan mu hɔ no na obi te hɔ nom wii ɛna mekɔduru hɔ ɛna meka kyerɛ no sɛ papa mekyia no ɛna metwa mu wura asɔredan mu na mepieeɛ mekɔɔ dan mu hɔ na ɔpunu me dodo ɛna mepieeɛ na meka kyerɛ no sɛ papa mesrɛ wo Ɛbɛyɛ a nka kwankyɛɛ kakra. Ɔka kyerɛ me sɛ megoro ho a bo a ɔbɛbo me no megoro ho a bo a ɔbɛbo me no ɔsɔ no deɛ ɔnsuro obi a wɔ wiase ɛfiri sɛ ɔno deɛ ɔde ne ho ɔnsuro obi a wɔ wiase hallelujah ɛti nnipa bi sɛ da so wɔ wiase

Ne maame atu no fo wantie, ne papa atu no fo wantie, n'adamfo bi atu no fo wantie, ne sɔfo atu no fo wantie, ne maalam atu no fo nso wantie, ne lim a watu no fo wantie. Afei deɛ ɛbɛba ne sɛ wagyaa n'akyiri die. Ɛberɛ no bɛso, sɔfo nka bio, wo maame nka bio, wo limam nka bio, wo kramoni panin no ɔnka bio. Na sɛ ɛberɛ no so a, Woakɔka w'asɛm akyerɛ Onyankopɔn. Maame ne papa a wotie me, hallelujah, sɛdeɛ ɛteɛ wɔ Kristo mu no, saa na ɛteɛ wɔ bosom mu, saa na ɛteɛ wɔ nkramom. Hallelujah. Obi wɔ hɔ a deɛ yɛka nyinaa nyɛ deɛ bɛyi mfa no ho. Deɛ ɔpaa na ɔyɛ. Maame, wopɛ ne yi a dwa ne ntɛm brɛ Awurade nkyɛn. To ase ne nkɔ. Ae. Adɛn nti. Adɛn nti. Na Misraimfoɔ nka sɛ. Afei ɛkɔduru baabi no, na Awurade pɛ sɛ ɔtwe w'aso. Hallelujah. Amen. Ɛnɛ sɔfoɔ bia ni wa ɔda ɛwɔ n'asɔ no ma ho. Ɛnɛ a mene wo kasa yi, sɔfoɔ bia ni wa ɔfɛ ne ho sɔfoɔ a ɔyɛ sɔfoɔ papa a ɔdwe n'asɔ no ma ho ɛwɔ berɛ a ɔbɛda ɛwɔ berɛ a saa adeɛ wei kɔ soɔ. Moses hun sɛ baabi a ɛkɔ akɔdu no Sɛ wamma n'ani ammere ansrɛ Awurade Nyankopɔn a, Awurade de nnome, ɔde, ɔde, ɔde abufuo ma nneɛma bɔne bi ayɛ deɛ bɛyi ato Israelfoɔ no. Enti Awurade kaa saa asɛm no, ɛna Moses ka kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ, Adɛn nti? Adɛn nti? Ɛna Misraimfoɔ nka sɛ. Wɔn a mede wɔn rekɔ no, wɔn bɛka sɛ, Adɛn nti. Ɛna Misraimfoɔ nka sɛ. A wamma yɛanta hɔ? Toa so yɛnkɔ. Adwemmɔne bi nti. Aha. Ɛna ɔbɛyi wɔn. Ɛna ɛbɛyi wɔn. Akɔkunkum wɔn. Saa na ɛteɛ. Na wapra wɔn afiri asase. Na wapra wɔn ayɛ deɛ bɛyi. Afiri asase no. Yɛn kɔɛ. Sani firi wɔ abufuhyie no ho. Hallelujah. Amen. Sɔfo bi abɔ mpa yɛ sɛ saa nneɛma a ɛkɔ yi nka awurade nyi mfiri wiase ne nipa a ɔhotefo a wɔn wiase. Nyame mma a wɔwɔ wiase, ahotefoɔ a wɔwɔ Ghana, Nyame mma a wɔwɔ Ghana, maame ne papa wɔn asɔre a wɔwom, ahotefoɔ a wɔwom, ɛne Nyame mma a wɔwom no. Sɔfoɔ biara tiri mu pɔ, sɔfoɔ biara de serɛ, sɔfoɔ biara de suade hu sɛ Awurade mma ne bammɔ nyɛ deɛ bayi ntɔ obi biara so. Na wɔn anka sɛ nnipa sɛ masi, wo a wohyɛ wo di Nyankopɔn akyi na adeɛ wei ato wɔ. Na Moses mpa yɛ ni. Moses mmɔdemmɔ ni. Moses na ne suade huni. Hallelujah. Asɔfoɔ ɛyere wɔn ho kye ne kɔm bɔ bayɛ. Na asɔreba nso bɔ bra sɛ na ɔno ankasa yɛ deɛ bɛyi. Ɛpɛ. Sɔfo duro na adwa wɔn da. Na asɔreba nso ne ne mpena atɛ baabi hyɛw ɛgye wɔn ani. Sɔfo duro na adwa wɔn da. Na asɔreba nso akɔhyɛ bea ba ɛfifi wɔn ho ano. Adeɛ saa asɔfoɔ nnaa na asɔremma akɔ fofa sekan akɔ gyina baabi gye nkɔfoɔ nneɛma firi wɔn nsam. Maame ne papa wotie me. Mommea hu sɛ baabi akɔ akɔdu no wohia adwensakyera. Wohia adwensakyera. Hallelujah. Asɔfoɔ nnaa o. Asɔfoɔ a wɔn gyina wɔn asɔremma ho wɔn nda. Asɔfoɔ gyina kɔ bɔ mpaeɛ sɛ Awurade hu wiase ɛne ɛne ɔman Ghana ɛne asafo a Awurade de wɔn ahyɛ ne nsa no sɛ Awurade bɔ wɔn ho ban. Ɛfiri sɛ Awurade de ɔman yi, Awurade de asafo yi, Awurade de nkɔɔfoɔ yi, Awurade de nnipa yi hyɛ Moses nsa sɛ Awurade. Moses yɛ ɛdi wɔn anim na fa wɔn kɔ bɔhyɛ asase no so. Sɔfoɔ bi Awurade de n'asi ano sɛ ɔnni ne anyame ne mma n'anim fa wɔn nyɛ deɛ bɛyi mmra heaven. Enti sɔfo bi anisɔre hu ne sɛ ɔbɛma Nyame tirim pon a ɛwɔ hɔ no abam. Maame ne papa otie me, mom yɛnhwɛ yɛn ho yie. Mom yɛmmɔ yɛn berɛ yie. Mom yɛnnante wɔ nokware mu. Mom yɛnnante fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn pɛ no. Na Awurade Nyankopɔn bammɔ a ɛwɔ ɔman Ghana ne asafo a wowom sɔfo a wobɔ mpae ma wo no na atumi ayɛ yie na atumi ahyɛ Onyankopɔn din animuonyam. Hallelujah. Wohwɛ yɛn nuanom nkramofoɔ eh, eh, fasting a wɔayɛ yi a, deɛ yɛhɛ obi nso hallelujah obi nso a ɔno nso wɔ sɛ nka ɔyɛ fast no bi no ɔno nso agyae fast na ɔdi nsɛmfo obi nso sɛ awurade ho wiase mmɔbɔ no na ɔdi nsɛmfo Hallelujah! Maame ne papa a wɔtie me, momme yɛnhwɛ no yie na baabi a wɔakɔ akɔdu abrabɔ mu no, yɛnnane yɛn ani mmra Awurade nkyɛn. Sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Moses sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ Egyptfoɔ no sɛ, wɔbɛdane wɔn ani aba me nkyɛn a, mɛfa wɔn ayɛ me man, na mafa wɔn ayɛ me ara m'adeɛ, na me banbɔ atɔ wɔn so, na mede wɔn akɔdu bɔhyɛ asase no so, na ahyɛ me man Awurade Nyankopɔn animuonyam. Fa Anansi asi. Ɔse, Ae. Sane firi w'abohyeɛ no mu. Sane firi w'abohyeɛ no mu. Moses ne Awurade kasaeɛ wɔ berɛ a Awurade bofuo baa Israelfoɔ no so. Deɛ ɛrekɔ soɔ yi, maame ne papa a wotie me, asɔfoɔ nda. Asɔfoɔ, wɔn nda. Enti mpaeɛ a wɔbɔ ma wo no, abrabɔ no a woabɔ akɔ akɔdu no, maame san firi w'akyi. na fa w'ani kyerɛ Awurade hɔ, na sɛ osɔfo a Awurade de wo ahyɛ ne nsa wɔ honhom ne honam ani sɛ ɔnni w'anim mfa wo mmra Herb hɔ no, ne mpaeɛ ne n'adesrɛ na ne suadehu no atumi abam na ahyɛ Awurade Nyankopɔn din animuonyam. Asi. Na ma bɔne a wobɛyɛ ɔman no ɛnyɛ wo ya. Na bɔne no a wobɛyɛ ɔman no ɛnyɛ wo ya. Ɛnyɛ deɛ bɛn? Ɛnyɛ wo ya. Hallelujah! Amen. Sɔfoɔ biara mpaeɛ ne sɛ ɔnhu wiase mmɔbɔ na ɔngye wiase mfa mfiri amaneɛ yi mu. ɔngye ɛɛ ɔman Ghana mfiri ɔhaw yi mu na ɔngye Asante Akyeman ɛne baabi a wowɔ a wotie mi no Awurade ngye wo mfa mfiri ɛɛ ɔhaw yi mu ɛfiri sɛ megyina ha yi sɛ wonyɛ ROC ni a obi wɔ ɛɛ ɛfɛ ne sɛ agogo a ɔmma ROC hallelujah nanso so ɔtie me Sunday biara Enti me mpaebɔ ne m'adesrɛ biara ne sɛ Awurade Nyankopɔn nyi saa yareɛ mfiri wiase na saa nipa a ɔtie me Sunday biara no nya n'ahotɔ na Sunday biara no ɔnkɔ so ntie nkɔsi sɛ ɔno Awurade Nyankopɔn bɛto ne nsa afrɛ me. Hallelujah! Ɛduru baabi a, maame ne papa a ɔtie me, wo nso ma w'ani mmere sɛ wobɛpɛ nkwagyeɛ no akyiri kwan. na wo sɔfoɔ anisoadehu a ɔwɔ de ɛde ma wo wɔ asafo no mu no atumi aba mu na ahyɛ awurade nyankopɔn de anuonyam asi anaa asi deɛ a yɛnkɔ deuteronomy chapter eh, 9 verse 12 na ɔka kyerɛ me sɛ hallelujah

Deɛ wagye me no adwen no no. Sofoɔ biara de serɛ ne sɛ anka yɛnsan nhyia bio na ɔmfa Nyame asɛm a ɛyɛ nokwasɛm no ndom wɔn na akyira bi no ɔmonyɛ baabi fa mfa wɔn kra nyɛ deɛ bɛn ɛnto. Deɛ wagye me no na ɔnim nyansa no nso se sofoɔ no sikasɛm nti na ɔka saa asɛm no. Hallelujah! Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, Kɔ wɔn nkyɛn. Firi ha ntɛm. Na wo ne wɔn nkɔhyia. Na ɔman a wokɔyi wɔn. Na ɔman no a wokɔyi wɔn firi Misraim no. Adi nsɛmmɔne. Adi nsɛmmɔne. Wadane. Hallelujah! Asafo a wodi wɔn nnipa. Adwaman teatese. Korɔno ateatese. Nneɛma bɔne nsaweɛ ɛteatese. Sɔfoɔ biara mpaeɛ ne sɛ, anka Awurade mma kwan na yadeɛ mfiri wiase na yɛnsan nhyia bio, na afotuo a na ɔde ma ne mma wɔ berɛ a saa nneɛma no wɔbɔ hu wɔn no, yɛatumi ahyia na ɔde saa akyerɛkyerɛ no ayɛ dɛ bɛn adom wɔn. Obi nso te baabi sɛ ɛɛ asɔfoɔ no sika nti na wɔn sɛ yɛmmie asɔre. Sika nti na asɔfoɔ se yɛnkɔ asɔre. Sɛ wo a wobɛka saa asɛm na wonnim Nyame asɛm, wonte Nyame asɛm ase, Wonte akannie no ase, wonsan nte deɛ ɛbaa Nyankopɔn a edi n'akyi no ase, ɛfiri sɛ Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, San w'akyi na kɔ ntɛm, ɛnyɛ saa a wɔbɛyera. Baabi a wɔadane wɔn ani ayɛ deɛ bɛn afa no, ɛnyɛ saa mmerɛ yi, ɛnɛ Sunday obie no a wɔahyia, ɛkɔ bosom mmienu ni. Ɛdu Sunday obie wura fi koraa sɛ Sunday ayɛ deɛ bɛn adu. Hallelujah! Abere bi a atwam na sani kɔ asɔre no, obi wɔ hɔ a sɛ ɔte adwumammɔm koraa na ne mpena no mpa ne nkyɛn Saturday a, woyɛ ne deɛ ɔnyɛ deɛ bɛyɛ, ɔnkɔ. Ade nti, onim sɛ sani ɔbɛkɔ asɔre. Ɛnnɛ biribi saa nkɔ so. Busa sɛ saa nipa no, deɛ na ɛbɛsi wɔ n'abrabɔ mu? Sɔfo ɔbɔ mpaeɛ sɛ yareɛ mfiri wiase na ɛnhyia na fotuo wie nkɔ mma nyame mma na wɔn nsakyera mfiri wɔn adwene mu a, obi nso te baabi sɛ sika nti na wɔyɛ. Wonnim nyansa. Wonnim nyansa. Sɛ wonim nyansa a, anka wobɛhu saa adeɛ wei. Hallelujah! Ɛduu baabi no a Moses firii wɔn nkyɛn no, na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ deɛ wɔn pɛ. Wɔn yɛɛ mpo. Saa mmerɛ yɛn bi asɔre no yɛn kɔ asɔre no, DJ Ndumi, obi ahwi ase koraa. Gye sɛ wosan kɔ tete no sɛ akɔdaa no. Nti sɔfo ɔbɔ mpa sɛ yɛn mia na wote baabi sɛ ɛɛ sika nti sɔfo ne ho kyere ne nti na ɔsɛ yɛn mia asɔre. Wonim nyansa. Wonnwen nnipa no a wɔnam asase so asɛm. Ɛno nti na Akufo Addo kaa sɛ, yɛbɛto aba afei, anaa meboa? Nti yɛn wiase nyina, Ghana yɛwu a, hwan na ɛbɛto aba ama no? Nti ɔka kyerɛ wo sɛ bɔ wo ho ban na yade no bi anka wo a, nti wadi wo bɔne. Hallelujah. Wayɛ wo bɔne. Hallelujah. Nti sɔfo ɔka sɛ yɛmmia asɔre na yɛnhyia na yɛmfa afotu wei mma nyame mma a, nti yɛn sika nti a. Nti wɔn ti wɔn nidi, meme ti a menidi. Me mete a, enti mennidi. Yɛnkɔ asɔre, enti mennidi. Saa na wo nso wonnidi. Haleluya! Maame ne papa wotie me, ma w'ani mmra wo ho so. Na asɔfo a wɔka Nyankopɔn anokwasɛm kyerɛ wo wɔ w'asɔre mu no, mpae a wɔbɔ ma wo wɔ saa ɔhaw yi mu no atumi ayɛ adwuma. Asi anaa? Yɛnkɔe. Ɔse, na ɔman no wɔde nsɛmɔne. Na ɔman no ayɛ deɛ bɛn? Wɔde nsɛmɔne. Ae, yɛnkɔ. Wadane ntɛm. Wadane yɛ deɛ bɛn? Ntɛm. Hallelujah. Afiri. Saa mmerɛ obi ahwe ase afiri Kristo so no, ɔda fam wɔ ne nan. Enti sɛ adeɛ wei toa so kɔ n'anim a, ɔbonsam bɛnya nnipa wɔ wiase papa. Obi abɔ adwaman a ne werɛ fi Sunday. Obi anom nsa ne werɛ fi Sunday. Obi abɔ korɔ no a ne werɛ fi Sunday. Hallelujah. Enti wohwɛ adeɛ na bɛkɔ so ama nnipa abrabɔ atena yɛyie wɔ asase so. Hallelujah! To ase na mfa nsi, to ase na mfa nsi. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ. Mahunu ɔman yi. Mahunu ɔman yi. Na hwɛ. Na hwɛ. Wɔyɛ ɔman a wɔn kɔn asene. Wɔn yɛ ɔman a wɔn kɔn ayɛ deɛ bɛn. Asene. Sese wiase anaa ɔman ka nipa bebrebe kɔn asene. Wɔn ntie obi asɛm. Yɛ ka sɛ lockdown baayi obi ahɛ da sɛ ni pia kɔ hɛ sɛ deɛ na ɛkɔ so. Yɛ kyee ne bɔn ne wie a wɔsɛ sogyafo anyɛ adeɛ nti wonim nyansa. Wonim nyansa. Lockdown baa yɛ yi, baabi a lockdown no kaa wɔn no, obi tumi hɛda firi ne fie sɛ mebia kɔ akɔhwɛ sɛ nti deɛ wɔn ka no ɛnokora anaa. Nti sɛ asogyafoɔ kye wo bo, apolisifoɔ kye wo bo nti wɔn ayɛ bɔne. Nti wonim nyansa na wɔayɛ saa deɛ wei. Awurade ka kyerɛ Mose sɛ Israelfoɔ wɔn ko ayɛ deɛ bɛyi asen wɔn mfa hwee ho. Nti gyaa me ma mensɛ wɔn. Nti gyaa me na menyɛ deɛ bɛyi mensɛ wɔn. Na mempepa wɔn din yɛ deɛ bɛyi. Yɛnhwɛ deɛ Moses yɛeɛ. Toa so, Moses kaa asɛm bi. Na na ɔsɛ na mede wo bɛyɛ ɔman a ɛyɛ den. Hallelujah. Na ɛso asene. Tɔnkɔ. Na ɛso sene wɔn. Ae. 15. Hallelujah. Amen. Awurade Nyankopɔn Moses pa Awurade kyɛw. Hwɛ hwɛ verse 20. Hwɛ verse 20. Awurade pa Moses eh, Moses pa Awurade kyɛw. Ɛwɔ saa de wei ho. Na Awurade faa Aaron ho abufuo kɛse, Aha! sɛ ɔbɛsɛe ɔno. Aha! Na mepa, mepaa kyɛw me Na maa. eh, Moses pa Awurade kyɛw. Ɛma Adɛn Aaron. nti na Awurade afa abufuo a ɔbɛsɛe ɔman no? Ɔman yi adeɛ a ɛkɔ soɔ yi, asɔfoɔ a wɔn wɔn yɛ Nyankopɔn asɔfoɔ a wɔn ka Nyankopɔn no kɔ asɛm no, wɔn nda. Wɔn bɔ mpa yɛ srɛ Awurade. Ebi na Moses yɛɛ no sɛ Awurade nyi saa nneɛma yi mfiri wiase na wiase nyɛ wɔ ahotɔ. Hallelujah! Awurade nhyira atiefoɔ. Nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ nawɔtwe ɛbɛtoa so. Yɛ mmerɛ ne nti. Hallelujah! Maame a otie mpapa a otie me, Awurade nka wo ho, ɔmmɔ wo ho ban, ɔnhwɛ wo so na yareɛ a ɛkɔ so yi. Sɛ woyɛ ROC ni, sɛ wonyɛ ROC ni, sɛ wonya yɛ Virgin City tiefoɔ tie ni, wotie Virgin City nkoa deɛ a, Awurade mmɔ wo ho ban na ɔnhwɛ wo so. Na onyi wo mfiri ɔhaw mu nkɔ ahotɔ mu. Onyi wo mfiri adom mu nkɔ adom mu. Baabi a wowɔ biara ahote ahotetee na ahokyera bɔ wura hɔ no, Awurade mpagya wo na onyi wo mfiri hɔ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Bie phone lines no tom.